א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. כ'האב געהערט א מעשה פון די שליח פון אנטווערפן רב שבתאי זלאוועטיצקי, ווען ער איז געווען א בחור אין ישיבה, ער האט געלערנט אין קול תורה דאכצעמער, איז געווען דארטן א בחור וואס האט נישט געהאט אזעלכע גוטע כשרונות, ס'איז אים געגאנגען שווער דאס לערנען, און ער האט נישט געקענט שטייגן אזוי ווי זיינע חברים, אלע חברים האבן געלערנט, ווילן אויסוואקסן, דער ראש ישיבה און דער א גרויסע רב, און ער האט געפילט ער וועט נישט אנקומען צו דעם, און ס'האט ביי אים גורם געווען א חלישות הדעת, איז די ישיבה, די משגיח, דער ראש ישיבה האבן אים מחזק געווען, נו, א ראש ישיבה וועסטו טאקע נישט ווערן, אבער לפחות וועסטו אריינגיין אין ביזנעס, וועסטו ווערן פון די תומכים דערייסער, וועסט שטיצן לומדי תורה, אבער ס'איז די מורא'דיג מורא'דיגע ארט, פארוואס קומט זיך אים אז ער זאל נישט קענען זיין אזוי ווי אלע אנדערע חברים וואס וואקסן אויס און שטייגען אויס צו זיין גרויסע לומדי תורה, און ער מוז נעבעך ווערן עפעס א תומכים דערייסער, א שטיצער פון לערנען. אין יענע יארן אז מען האט געשריבן א בריוו צום רעבן איז בדרך כלל דער רבי געענטפערט. ס'איז געווען דארטן א קבוצה וואס האבן אנגעהויבן נתקרב ווערן צום רעבן צו חסידות, האבן זיי אים מציע געווען, שרייב צום רעבן לאמיר זען וואס דער רבי וועט ענטפערן. האט ער אפגעשריבן זיין גאנצע דילעמע, זיין גאנצע פראבלעם וואס באדערט אים, און געשיקט קיין סעווען סעווענטי. ס'גייט דורך א שטיק צייט, ער באקומט אן ענטפער פון רעבן. אין די ענטפער זאגט דער רבי, חזל זאגן נישט אני נברייתי צו זיין א לומד תורה, נאר חזל זאגן אני נברייתי לשמש עסקני. דאס הייסט, דאס אז ער וועט זיין א תומכין דאורייתא, דאס אז ער וועט נישט זיין א לומד תורה, איז נישט א בדיעבד, נאר לכתחילה, אני נבראתי לשמש עסקני, יעדער איינער האט זיך זיין תפקיד, זיין ענין וואס ער דארף טון אין עבודת השם, איינער איז עס אין לימוד התורה, און ביי צווייטענס איז עס עפעס אנדערש, און אני נבראתי לשמש עסקני, און דאס האט אים בארואיגט. אמאל אבער קען מען זיך טראכטן, סוף כל סוף, לשמש את קוני טאקע, יעדער איינער איז די זעלבע לשמש את קוני, אבער סוף כל סוף איז דא דער וואס איז לשמש את קוני דורך לימוד התורה, דורך זיין א כלי קודש, און דער איז א לשמש את קוני דורכן ארבעטן, גיין אין ביזנעס. קען א מענטש טראכטן. פארוואס? ס'איז ווי נישט ווי האב איך נישט זוכה געווען צו זיין פון די לומדי תורה. אין די וועכטיגע פרשה, פרשת ויצא, אז ס'איז געבוירן געווארן צו לאה דעם זעקסטן יונגל, האט זי געזאגט, הפעם יזבלני אישי, און זי האט אים גערופן זבולון. זאגט רש י וואס טייטש א פאר מוז בלייען הירשי? אז פון יעצט און ווייטער וועט די עיקר בית דירה פון יעקב זיין מיט מיר, ווייל איך האב געהאט זעקס קינדער. פארשטייט זיך אליינס אז ווען מען געבט א נאמען אפילו סתם אזוי א טאטע מאמע געבן א נאמען פאר א קינד ווייסט מען אז דאס איז א ענין פון רוח הקודש, די טאטע מאמע טרעפן צו צו די מהות פון דעם קינד, צו די שורש הנשמה פון דעם קינד און לויט דעם געבט מען א נאמען, כל שכן וקל וחומר ווען מ'רעדט פון די אמהות וואס זענען געווען נביאות, אז זי האט געגעבן א נאמען זבולון הייסט דאס אז דאס איז די תוכן פון זבולון, דער ענין פון עיקר דירה פון יעקב דארף מען פארשטיין. זבולון איז דאך געווען זבולון לחופף ימים ישכון, זבולון איז עוסק בפראקמטיא, זבולון איז געגאנגען ארבעטן, ער איז נישט געווען אזוי ווי יששכר וואס איז געווען יששכר ואוהליך. יעקב פון די אנדערע זייט. און זיך ערשט סתם יושב העולם. יעקב'ס עיקר ענין איז געווען לימוד התורה. ווי אזוי שטימט דאס אז יעקב אבינו זיין עיקר דירה ביי לאה איז געווען דווקא דורך זבולון? ס'וואלט מער צוגעפאסט זאל זיין דורך יששכר. וואס עפעס דורך זבולון? די אמת איז אז מען טראכט זיך אריין אין די לעבן פון יעקב קען מען טרעפן די זעלבע וואונדערליכע זאך. יעקב אבינו איז געווען אן איש תם יושב אהלים, שפעטער איז ער נאך געזעצן פערצן יאר בבית שם ועבר פאר ער איז געגאנגען קיין חרן. ערשט דערנאך איז ער געגאנגען קיין חרן ווי ער האט דארטן געארבעט קודם זיבן יאר, נאכדעם נאך זיבן יאר, און נאכדעם נאך זעקס יאר, א סך הכל פון צוואנציג יאר וואס ער האט געארבעט פאר לבן, ער האט געארבעט ווי ער האט דארטן געזאגט שפעטער, ממש זיך איבערגעגעבן בייטאג און ביינאכט פאר לבן, ער האט נישט געהאט קיין צייט צו לערנען. און דווקא דארטן, בבית לבן, ווען ער איז געווען פארנומען צו ארבעטן, זאגט דער פסוק ויפרוץ האיש, יעקב אבינו איז געווען א פריצה, האט זיך פארשפרייט, און נישט פשוט'ע ויפרוץ האיש, נאר ויפרוץ האיש מאוד. און נישט נאר ויפרוי צו איש מאוד, ויפרוי צו איש מאוד מאוד, ווי איז יעקב אבינו זיך געשטארקט מאוד מאוד זייער זייער שטארק דווקא בבית לבן, און פארשטייט זיך אליינס אז מען רעדט פון יעקב אבינו וואס איז געווען א מרכבה פארן אייבערשטן, איז ויפרוי צו איש מאוד מאוד איז נישט נאר בגשמיות נאר אויך ברוחניות. ער האט זיך געשטארקט מאוד מאוד ברחניות, ווי? בבית לבן, ווען ער איז געווען פארנומען צו ארבעטן. דארטן האט ער חתונה געהאט מיט זיינע פיר ווייבער, דארטן האט ער געהאט עלף פון די צוועלף שבטי ק, דווקא דארטן בבית לבן, וויאזוי שטימט דאס? מען ווייסט און חזל זאגן צדיקים דומים לבוראים, צדיקים זענען ענליך צום אייבערשטן, איז אז מען רעדט פון א דירה, און נישט סתם דירה נאר עיקר דירה פון יעקב, איז עס דומה לבוראים, איז עס אזוי ווי די דירה ביים אייבערשטן. וואסערע דיר איז דא ביים אייבערשטן? שטייט אין חסידות, די אלטע רבי האט אוועק געשטעלט א געוואלדיגע יסוד, מיוסד אויף א מדרש תנחומא, אז די טעם פארוואס די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט איז נס אהבה הקדוש ברוך הוא ליז לא יתברך דירה בתחתונים, דער אייבערשטער האט געהאט עפעס א תאווה, ס'האט זיך אים צוגליסט אז ער וויל באשאפן א וועלט כדי ער זאל האבן א דירה, פאר אים, און ווי וויל ער האבן די דירה? בתחתונים. וואס איז די תחתונים? אזא תחתון שאין תחתון למטה ממנו. א גשמיות'דיגע וועלט, וואס כלפי חוץ קוקט עס אויס ווייט פון דעם אייבערשטן, וויל דער אייבערשטער אז א איד זאל נעמען די גשמיות'דיגע ענינים און עס נוצן לשם שמים, כל מעשיך לשם שמים, דאס טוט מען במשך כל משך זמן הגלות, מיט וואס ס'זענען אידן פארנומען צו מאכן א דירה בתחתונים, צו נעמען די גשמיות'דיגע עניינים און דאס געבן פאר'ן אייבערשטן, מאכן פאר'ן אייבערשטן, דאס פארהייליגן. און אט דאס איז די ענין פון זווילן. זווילן איז די ענין פון עיקר דירה, ווי אזוי ווערט די עיקר דירה דווקא דורך דעם וואס מען פארנעמט זיך מיט די וועלט, און מען נעמט די גשמיות'דיגע וועלט און מען מאכט עס א דירה פארן אייבערשטן? און דער מעלה איז דא אין זווילן, וואס דערפאר איז ער פאר יששכר, שמח זווילן בצאתיך ויששכר באוהליך, ווייל עס איז דא א מעלה אין זווילן דווקא דאס וואס עס פארנעמט זיך מיט די גשמיות'דיגע וועלט, און דאס איז די ענין פון יעקב אבינו, ווען איז יעקב געווען געווארן עיקר דירה? דווקא ביי די ענין פון זווילן? דווקא די ענין פון זיך פארנעמען מיטן וועלט? ווי האט יעקב אבינו ויפרע צו איש מאוד מאוד דווקא אין חרן, חרון נפשו מקום, דווקא אין בית לבן דארטן ווי ער איז געווען פארנומען מיט די גשמיות'דיגע וועלט? אבער לכאורה דאס איז טאקע גוט ווען מ'רעדט פון די כללית'דיגע וועלט. ס'דא א ענין פון זווילן, ס'דא א ענין פון יששכר, ס'דא א ענין פון לימוד התורה, און ס'דא א ענין פון זיך פארנעמען די וועלט. און ממילא איז דא א מעלה אין זיך פארנעמען מיט די וועלט ווייל דווקא דורך דעם מאכט מען א דירה בתחתונים. אבער לכאורה ווען מ'צוקומט צו יעקב איז דאס נאך אלץ שווער צו פארשטיין. יעקב אבינו זעהן איז דאך געווען תורה, ווי מיר ווייסן אז שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים דאס זענען די דריי עניינים וואס עס איז געווען די דריי אבות תורה דאס די ענין פון יעקב. איז ווי שטימט עס אז יעקב אבינו וואס זיין ענין איז געווען תורה זאל האבן א שייכות דווקא מיט זבולון? נאר כדי דאס צו פארשטיין דארף מען צולייגן נאך א נקודה אין די עבודה פון מאכן א דירה אין די עבודה פון זבולון. לכאורה אויב די גאנצע תכלית פון מאכן זיך פארנעמען מיט די וועלט און מאכן א דירה איז די גאנצע זאך נאר א צייטווייליגע זאך, מען דארף זיך פארנעמען מיט די וועלט ביז די וועלט וועט ווערן מברר און מזוכח און ס'וועט זיין א דירה בתחתונים ווען משיח וועט קומען, ווען ס'וועט זיין וועס רוח הטומאה אעביר מן העולם און וועט שוין נישט זיין די ענין פון זבולון איז וואס איז די גאנצע מעלה פון זווילן? זווילן איז סך הכל ביז ווי לאנג מען קומט אן צו די תכלית אז ס'זאל זיין משיח וועט קומען און לא יעסיק עולם אלא לדעת השם בלבד, מ'וועט לערנען תורה, משיח וועט לערנען תורה. מוז זיין אז אין די עבודה פון זווילן, די עבודה פון דרך התורה איז דא עפעס טיפערס. און וואס איז דאס? די פסוק זאגט כי מנסה השם אלקיכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלקיכם, די אייבערשטער פרובירט ענק אויס, ער געבט ענק א נסיון צו וויסן אויב מען האט ליב די אייבערשטער, וואס איז פשט פאר דערפון? דווקא דורך די נסיון קומט ארויס די געוואלדיגע אהבה וואס מען האט צום אייבערשטן. אזוי ווי וואס מען ווייסט חזל זאגן די מעלה פון א בעל תשובה איבער א צדיק, א צדיק זיצט אין בית מדרש ער איז עוסק אין על תורה ועל עבודה, ער גייט האט נישט צו טון מיט די וועלט, ער גייט נישט אריין אין די וועלט, ער האט נישט קיין נסיונות, במילא ווייסט מען נישט באמת ווי שטארק ער איז, מען ווייסט נישט וואס וועט זיין ווען ער וועט יא האבן נסיונות, מה שאין כן דער בעל תשובה. ער איז געווען אין וועלט, ער האט געהאט א שוועריקייט, ער האט זיך געשטארקט אויף די נסיון, דאס ברענגט אסאך מער ארויס די שטארקייט, די תוקף פון זיין נשמה, די תוקף פון זיין תורה און מצוות. אט דאס איז די ענין פון עבודה פון זווילן, פון זיך פארנעמען פון די וועלט. ס'איז נישט נאר אז מען טוט יעצט מיט די וועלט כדי מען זאל מברר מזכה זיין די וועלט אז שפעטער זאל זיין א א מערווירדיגע מזרחי'דיגע וועלט, נאר די זיך פארנעמען מיט די וועלט ברענגט ארויס אסאך א שטערקערע כח, אסאך מער די תוקף פון די נשמה, די תוקף פון תורה און מצוות. איז ממילא, יעקב אבינו, ווען זאגט זיך ארויס זיין שטארקייט פון זיין לימוד התורה, דווקא בבית לבן, דווקא אין חרן, דארטן איז געווען ויפרוץ האש מאוד מאוד, דארטן האט זיך ארויסגעזאגט זיין תוקף, זיין שטארקייט, זיין ענין פון תורה. און אזוי אויך ווען משיח וועט קומען, דווקא דעמאלטס, נאך די גאנצע ארבעט במשך זמן הגלות, פון עבודת הבערירונג דווקא דעמאלט וועט ארויסקומען די אמת'ע שטארקייט פון לימוד התורה, ווי ס'וועט דעמאלט זיין לא יהיה היה עסק כל העולם אלא לדעת השם בלבד, לימוד התורה. וואס היוצא לנו מכל זה? די געוואלדיגע מעלה וואס איז דא אין דעם וואס א איד פארנעמט זיך מיט די וועלט, אין דעם וואס א איד גייט ארויס אין וועלט, פארנעמט זיך מיט די ארבעט, סיי די ענין פון עבודת הבערירים, מאכן א דירה בתחתונים, און נאך מער, דורך דעם זאגט זיך ארויס די תוקף התורה, די תוקף הנשמה זיינע. אבער ווי זאגט זיך דאס ארויס? אז מען קומט צוריק פון די ארבעט, מען זעצט זיך צו א שיעור, מען לערנט תורה, די תורה, די לימוד התורה וואס מען האט איז א קביעות, און נישט סתם א קביעות אין צייט, נאר קביעות בנפש, דאס איז נוגע בנפש די לימוד התורה, און אזוי אויך אז עס קומט שבת, ווי די אלטע רבי רעדט ארום באריכות אין מאמרים, די עבודה פון בעל הסוכה, זייער עבודת התפילה, זייער לימוד התורה, און אזוי אויך שרייבט ער אין תניא אז דווקא דער בעל הסוכים שבת האבן מער צייט און די כח זיך צו פארנעמען מיט עבודת התפילה, דארטן זאגט זיך ארויס די גאנצע שטארקייט פון די נשמה, דער בעל עסק וואס א גאנצן טאג און א גאנצע וואך איז ער פאריאגט און פארפלאגט מיט עניני העולם, אז ער זעצט זיך אוועק לערנען, ער זעצט זיך אוועק דאווענען ביינאכט, שבת, איז דאס מיט א געוואלדיגע געוואלדיגע געוואלדיגע תוקף, און דורכדעם וועט מען טאקע זוכה זיין גאר בקרוב אז ס'זאל טאקע זיין די לא יעשה כל העולם כולו אלא לדעת את השם בלבד, די לימוד התורה מיט א געוואלדיגע תוקף דורך די עבודה במשך זמן הגלות. ס'איז זייער זייער א געוואלדיגע שיחה, ס'כדאי עס דורכצולערנען, ס'איז אין חלק ל' עמוד הונדערט פֿיר און דרײַסיק, גוט שבת.